Shwmae, sut ydach chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n yn saff gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi yn y fideo hwn. Er ei fod yn sianel ynglyn at Linux fan yma, yn y fideo hwn dwi'n eisiau i arddangos sut i lawrlwytho'r ffel ar gyfer y delw ar gyfer yr Cyfryngau i Al fe'n sefydlu yr gweithred cefndrefn Windows oddi wrth y ffôn cof allanol USB. Mae'r hyn yn eithriadol yn defnyddiol os er enghraifft mae gyda ni rhyw fath o gyfrifiadur sydd yn cyffredinol iawn yn y dyddiau hyn i fod heb yr gyrrwr egdirom. Mae'r peiriannau yn y dyddiau hyn yn fwy cyffredinol i fod gyda nhw dim ond y porthladdoedd ar gyfer yr USB neu eu pillau ar gyfer yr USB ac hyd yn oed os mae gyda ni rhyw fath o gyrrwr XD-ROM sydd yn rhedeg oddi wrth yr pillgyn USB yn fy mhrofiad i yn bersonol Dwi'n wedi darganfod mae llawer ohonyn nhw yn ymddengys ddim yn gweithio. Felly, yn yr fath o sefyllfa hon, mae'n eithriadol i fod ar gael yr ffôn cof allon USB gyda'r yr cyfryngau, sef y meddalwedd i ail-gynsyfydlu yr gweithred gyfundrefn Windows. pan ydyn ni'n eisiau, achos er y bod llawer ohonom ni yn didori yn y gweithred cefnderfyn Linux, yn llawer o sefyllfaoedd ydyn ni'n yn dal yn gweithio gyda'r yr gweithred cefnderfyn Windows fel y prif amgylchiad ar y cyfrifiadur, ac os ydyn ni'n yn ymdryboli neu ymhelu, neu potio o gwmpas gyda fe, rydyn yn diguddio neu dad-anhuddio ein hunain i'r perygl o wneud rhywbeth i ddrysu y gweithred cefndrefn hon. Felly, mae'r fideo hwn yn arddangos Sut i ymgeisio i adfer oddi wrth y sefyllfa hon, drwy'r llawrytho a'r meddywedd angenrheidiol ar gyfer hyn, ac ar gyfer llawer ohonom sydd yn didori yn yr gwerthiant cyfundrefn Linux, mae'r yr fath o'r perygl hwn yn berthnasol iawn, a dyma'r rheswm pam y mae'r fideo hwn yn ei gynnwyswyd yn y sianel hwn. Felly, i dod o hyd o'r meddalwedd ar gyfer y gwerthiad cyfundrefn Windows 7, mae angen i ni i archwilio ar ei gyfer ar yr AGR beiriant chwilio. Fel dach chi'n gweld, mae llawer o lleoedd ar gael, Ond dw i wedi llawrytho rhai ohonynt, ac dw i'n yn darganfod y gore yw yr un fan yma, y gyntaf. Felly os rhi nawr yn de clicio ar do fe, ac wedyn i agor yn y tab newydd. Fan yma, mae'n llawer o'r dewisiadau. Hyd yn oed, dau fodd o lawrithiad, y gyntaf oddi wrth y wefan fan yma ac yr ail oddi wrth yr wefan swyddogol oddi wrth Microsoft, ond oherwydd mae'r yr Windows 7 nawr yn y flwyddyn 2022 allan o'r cynaliad oddi wrth Microsoft, mae'r yr cysylltiadau oddi wrth yr gwefannau swyddogol Microsoft na mwy ar gael, ac mae'n e'n dweud hyn ar y neges diweddariad ar y brig. Felly, rydyn nhw'n gallu llawritho yr meddywedd oddi wrth yr fodd un. Ond yn gyntaf, cyn unrhyw beth arall, mae'n ein bwysig i fod ar gael yr allwedd cynhyrchiad ar gyfer yr Windows 7 os ydych chi'n wedi prynu y cyfrifiadur yn ail llaw neu newydd sbon, mae'r gludwr ar gyfer yr allwedd cynhyrchiad yn gyffredinol wedi'i gludo ar y cyfrifiadur yn arferol ar y gwaelod o gliniadur. Felly, dw i'n argymell i nodi y lar, nid yn unig yr allwedd cynhyrchiad ei hunain sydd yn arferol yn y ffurfiadaeth o bump sipyn neu o bump ardd nod, ond hefyd i nodi lawr yr enw o'r fath o Windows gweithred cefndrefn, ai ydy e yn gynafiedig cartref neu rhag cyffeswr, ac hefyd ai ydy e yn 32 byd neu 64 byd, mae'r hyn yn eithriadol yn bwysig os ydyn ni eisiau i gyd-gyfathrebu yr allwedd gynhyrchiad gyda'r meddalwedd eu hunain, achos os nid ydyn nhw yn cydgyffelybu, gallai hyn yn arwain hyd at drafferthion, a wedi gwneud hyn, rŷn ni'n gallu dychwelyd i'r tudalen hon ac i glicio ar yr cysylltiad berthnasol i labryddo y meddalwedd. sef y ffeil ddelw ar gyfer y cyfryngau fewn sefydliad. Fe nes i yr un fan yma, yr cyntefliedig cartref, yn yr 32 dyd, ond yn y dyddiau hyn, dwi'n yn dyfalu mae llawer ohonym nid yn unig dim ond gyda'r yr un cyfrifiadur, ond mae'r amrywiaeth, felly fe'n angen hefyd yr un fan yma, y Windows 7 rhagfesorol, yn y 64 dyd. Ond yn y fideo hwn, dwi ddim ond arddangos ar gyfer yr 32 byd. Felly, da ni'n clicio ar y cysylltiad fan yma. A nawr mae e'n llawrytho. Trafod yr fel delw ar gyfer yr cyfryngau mewn sefydlwr yn llawrythor, meddwl well arall sydd yn bwysig iawn yw yr hon fan yma, sef yr un sydd yn galw Rufus, Dyn wedi treulio ambell o amser yn archwilio ar gyfer meddalwedd yn debygol yn amgen i'r un fan yma ar gyfer yr amgylchiad Linux, ond ar gyfer yr cyfryngau ar gyfer yr mewn sefydlwr o'r Windows Nid yw un ar gael gan wedi darganfod tydan gallu ysgrifennu yr adran o'r dysg tydan galw ar record neu cofrestr am gychwynnu meistr neu yn Saesnig The Master Boot Record yn yr amgylchiad Linux dan wedi ymbrofi am bell o'r meddalwedde yn ychwanegol i'r Llinell Gorchymyn DD i gwneud yr argraffiad o'r disg, ond oherwydd roedden ni yn defnyddio yr dosbarthiad yn gywir neu yn addas, nid oedd un ohonynt yn gweithio. Felly, cyn cystal â'm gwybodaidd i, mae'r yy feddalwedd hon. Yr unig sydd yn gallu gwneud hyn, sef i ysgrifennu yn llwyddiannus y cofrestrwr ar gyfer y ymgychweliad mestr neu master boot record ar y ffôn cof allanol USB, heblaw hyn, neu os yn hepgor hyn, dw i'n wedi darganfod Ni fydd yr cyfrifiadur yn ymgychwynnu oddi wrth y ffôn cwff allanol USB os rŷn ni'n eisiau i ymgychwynnu i mewn i'r Windows, neu Windows 7 yn enwedig. Felly, mae'r feddalwedd hon yn angenrheidiol hefyd. Felly dwi'n mynd i'r cysylltiad ar gyfer y lawrffrithiad, ac i lawrffritho hi hefyd. A dyma'r ffeiliau sydd wedi eu lawrlwytho i gyd, a dyma'r yr ffôn cof allanol USB sydd dwi'n yn mynd i ddefnyddio fe i alysgrifio yr delwedd ar gyfer yr mensaphurwr arno fe ac nad yn mynd i mensaod fe i mewn yn yr cyfrifiadur. Nawr mae'r yr gweithred cyfundrefn wedi synhwyro yr disg newydd, sef y ffôn cof allanol USB, neu nawr wedi ei menasodwyd, Ac maen nhw'n gofyn, ydach chi'n eisiau i'w phyrwydaethu? Dim mynd i dywys canslo neu diddymu achos fe fydd yr meddalwedd Rufus yn gwneud hyn. Nawr, mae'n angen i dechrau y meddalwedd Rufus fel hyn. Nawr, mae'r yr meddalwedd Rufus wedi synhwyro yn hunanweithredol y ffyncof allanol USB, sydd ddim ond nawr wedi ei ddinosod yn y cyfrifiadur, os mae'r eraill ar gael yn y cyfrifiadur wedi eu mynsodwyd i mewn, fe fyddant nhw'n yn ei rhestrid fan yma.

safonau rhyngwladol, ac nawr mae'n angen i ni pwyso ar y botwm i ddewis yr ffeil deiliw, sef yr un fan yma. A dyna ni. Ac wedyn, y peth sydd yn pwysig yw yr dwyshiad fan yma, sef mae angen i fod yn MBR, a dyna y rheswm pam yr hyn yn defnyddio y meddwedd hon, sef Rufus, achos dim ond hyn sydd yn... dwi'n um, wedi darganfod yr un sydd yn gallu ailysgrifio neu ailysgrifennu yn llwyddiannus yr cofrestr am gychwyn meistr neu y record neu y master boot record ar gyfer yr amgychwyniad o'r Windows ac wedyn y peth nesaf yw i derbyn pob un penodiad fel y mae e, ac os mae'r yr meddywedd Rufus yn gallu swynhwyrho y fath o'r fel neu delw sydd yn cael ei alysgrifwyd ac yn gallu penderfynu y gosodiadau goreu ar ein cefn nhw. Felly, y peth nesaf i'w wneud yw i glicio ar y botwm i dyrchu fel hyn. Fe fydd hyn yn dirywio y data i gyd ar yr device, sef yr ffôn cof allanol USB, gyda'r yr 16 GB. I parhau, clicio ar iawn. Felly dwi'n mynd i clicio ar iawn. Ac nawr, mae'n yn angen i achos ar y gyfer. Nawr mae'r yr cyfrifiadur wedi synhwyro yr amnewidiadau ar yr ffôn cwf allanol USB hwn. A dyna ni, mae'n ein cynsymled â hynny. Felly y peth nesaf yw i glicio ar yr botwm i cau, ac wedyn i cau lawr y cyfrifiadur ac i ail ymgychwynnu gyda dim ond yr ffôn cof allanol USB i mewn yn yr twll USB, fel hyn. Wedyn mae'n angen i gael lawr y gweithred gefndredn fel hyn. Ac wedyn i clicio ar i al amgychwynu. Gyda'r ffôn cof allan o USB y holl amser yn Yr hosanyn ar gyfer yr USB. Ac nawr, pan mae'r cyfrifiadur yn ailgychwynnu, mae'n hollbwysig pan mae'r cymell yn arddangos i pwyso ar unrhyw fysell i amgylchynu oddi wrth yr ffôn cyfrifno USB.

A dyna ni, nawr mae dymor yr gyntaf am gom ar gyfer yr ail fensaernfyddiad o'r gweithred gefndrefn Windows 7, neu os ydyn ni eisiau i ddatrys rhyw fath o drafferth gyda'r fe, rydyn ni yn gallu parhau gyda'r ceisiad o'r drafferth, oherwydd mai'r rhai o'r gweithred gefndrefn neu Windows a Linux yn amlwg yn gwahanol. Hefyd, felly, os mae'r ddau ohonynt yn eu mysefydlwyd ar yr un cyfrifiadur, fe allai hyn yn hawdd yn arwain i ddarysiad o'r un ohonynt a dyma'r rheswm pam dwi'n ymffafrio yn hytrach na'r mysefydlu y Linux ar y disg caled lle mae'r Windows 7 yn bodoli yw defnyddio'r ffôn cof allanol USB ar ein cyfer nhw. I osgoi unrhyw cit gwrthdrawiad o'r fath hon. A dyna ni i gyd ar gyfer naw. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn, dwi'n gobeithio ydych yn wedi mwynhau ac yn ei darganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach, a hwyl!